Rydych yn gwylio'r fideo yma oherwydd bod rhywun wedi gofyn i chi ddod i adeilad o'r enw y llys i ateb cwestiynau am be ddaru chi a'i ddwaid wrth yr heddlu. Gelwir hyn yn rhoi tystiolaeth, a gelwir chi yn tyst. Tydych chi heb wneud unrhyw beth o'i le. Mae pobl ifanc fel chi yn dod i'r llys i ateb cwestiynau drwy'r amser. Mae'n waith pwysig iawn. Bydd y fideo yma yn eich helpu i ddeall beth fydd yn digwydd yn y llys pan fyddwch yn ateb cwestiynau. Gelwir hyn yn rhoi tystiolaeth. Y barnwr sy'n gyfrifol am y llys ac mae'n gwneud yn siŵr bod pawb yn cadw at y rheolau. Y cyfraithwyr ydy'r pobl fydd yn gofyn cwestiynau i chi am beth ar eich iaith waed wrth yr heddlu. Bydd eich atebion yn gael eu recordio a'u troi'n fideo. Gelwir hyn yn wrandawiad croeshoeli a recordwyd ymlaen llaw, ac mae'n golygu na fydd rhaid i chi fynd i'r trial i roi eich

a bydd eich atebion yn cael eu recordio a'u troi'n fideo. Alla i ddod i weld y llys cyn i mi ddod i ateb cwestiynau? Gallwch, mae croeso i chi ddod i weld y llys cyn i chi ddod i ateb cwestiynau'r chyfraithwyr. Bydd hyn yn eich helpu i wybod beth i'w ddisgwyl a ble mae bob dim yn y llys. Bydd angen i oedolyn ddod efo chi. Gallai fod yn rhiant neu'n warchaedwad. Cewch gyfle i weld i'r ystafell cyswllt fideo lle gallwch ymarfer siarad â phobl gan ddefnyddio'r offer fideo. Os ydych eisiau, gallwch weld yr ystafell llys lle bydd y barnwr a'r cyfreithwyr yn eistedd. Felly, i'ch atgoffa. Gallwch fynd i'r llys i weld yr ystafell llys a'r ystafell cyswllt fideo am flaen llaw. Pan fyddwch yno, gallwch ymarfer siarad efo pobl gan ddefnyddio'r offer fideo. Beth fydd yn digwydd cyn i mi ddod i'r llys i ateb cwestiynau? Diwrnod neu ddau cyn i chi ddod i ateb cwestiynau, byddwch yn gwylio'r fideo wnaeth yr heddlu pan wnaethoch siarad efo nhw. Bydd hyn yn eich helpu i gofio be ddaru chi a'i ddweud. Beth fydd yn digwydd ar y diwyrnod pan fydda i'n dod i'r llys i ateb cwestiynau? Bydd y bobl yn y llys yn gwneud yn siŵr eich bod yn saff. Yn gyntaf, byddwch yn mynd i eistedd yn yr ystafell aros gyda'r oedolyn sydd wedi dod efo chi. Ar ôl ychydig, bydd y barnwr a'r gyfreithwyr yn dod i'ch gweld yn yr ystafell aros i ddweud helo Fel arfer bydd y barnwr a'r gyfreithwyr yn gwisgo gwig a gŵn. Ond efallai y byddant yn gofyn i chi a fyddai'n well gennych petaent ddim yn ei gwisgo. Pan fydd yn amser i chi ateb cwestiynau, byddwch yn mynd i ystafell arall. Gelwir yr ystafell hon yn ystafell cyswllt fideo. Yn yr ystafell hon mi fydd yna deledu gyda chamera ar y top. Efallai y bydd yna rywun yn yr ystafell cyswllt fideo efo chi i'ch helpu tra byddwch yn siarad am beth ddigwyddodd. Gelwir y person yma yn gyfryngwr by rywun o'r Gwasanaeth Tystion. Rôl y person o'r gwasanaeth tystion ydy eich helpu i ddeall beth sy'n digwydd yr holl amser y byddwch yn y llys. Rôl y cyfryngwr yw gwneud yn siŵr eich bod yn deall y cwestiynau a bod pobl yn deall eich atebion. Bydd yna dywysydd yno hefyd a fydd yn helpu'r barnwr i ganol y llys. Bydd y barnwr a'r gyfreithwyr yn yr ystafell llys ac mi fydd yna sgrin deledu yno hefyd. Byddwch yn gallu a'u gweld ar eich sgrin deledu chi, a byddan nhw'n gallu eich gweld chi ar eu sgrin deledu nhw. Mae'n debyg i alwad fideo Zoom neu WhatsApp. Y person cyntaf fyddwch yn ei weld ar y sgrin deledu fydd y barnwr. Bydd y barnwr yn gofyn i chi addo dwaed y gwir pan fyddwch yn ateb y cwestiynau. Y person nesaf fyddwch yn ei weld ar y sgrin deledu fydd y cyfraithwr fydd yn gofyn cwestiynau i chi. Efallai y bydd mwy nag un cyfraithwr yn gofyn cwestiynau i chi, ond cewch wybod faint o gyfraithwyr fydd yn gwneud hyn. Weithiau, yn lle defnyddio sgrin deledu, efallai y bydd y gyfraithwyr yn dod i'r ystafell cyswllt fideo i ofn cwestiynau i chi. Beth am i ni fynd dros hyn eto? Cyn i chi ateb cwestiynau, cewch cyfle i gyfarfod y barnwr a'r gyfraithwyr. Yna, byddwch yn mynd i'r ystafell cyswllt fideo lle bydd y cyfraithwyr yn gofyn cwestiynau i chi drwy fideo. Bydd rhywun efo chi yn yr ystafell i wneud yn siŵr eich bod yn deall y cwestiynau. Beth i'w wneud pan fydd y cyfraithwr yn gofyn cwestiynau i chi. Gwrandewch yn ofalus ar bob cwestiwn. Cymerwch eich amser. Dywedwch beth ddigwyddodd a trwch beidio â gadael unrhyw beth allan. Peidiwch â gwneud unrhyw beth i fyny a pheidiwch â dyfalu. Y peth pwysicaf ydy i ddweud y gwir. Os da chi ddim yn deall cwestiwn, dywedwch, Dwi ddim yn deall. Os ydych wedi anghofio,

Felly, cofiwch. Gwrandewch yn ofalus ar y cwestyniau. Dywedwch y gwir bob amser, neu dywedwch os da chi ddim yn deall y cwestiwn neu ddim yn gwybod yr ateb. Gallwch ofn am gael sebiant neu am gael mynd i'r toiled unrhyw bryd. Yna, ar ôl i chi ateb y cwestyniau, gallwch fynd adref. Beth fydd yn digwydd ar ôl i mi orffen? Bydd traul yn cael ei gynnal. Fydd dim rhaid i chi ddod i'r llys yn ystod y traul. Bydd y recordiad fideo o'ch cyfweliad gyda'r heddlu a'r recordiad o'r dystiolaeth a roesoch yn y llys yn cael eu dangos yn y traul ar y sgriniau teledu yn yr ystafell llys. Bydd y rheithgor yn gwylio'ch fideo. Grŵp o bobl yw Raithgor a fydd yn meddwl am yr wybodaeth a rannwyd yn y llys ac yn penderfynu beth ddylai ddigwydd â'r unigolyn sydd wedi cyhuddo o gyflawni trosedd. Os ydych yn poeni am rywbeth neu os oes gennych unrhyw cwestiynau, dywedwch wrth y person sy'n dangos y fideo yma i chi. Felly, i'ch atgoffa! Ar ôl i chi gael eich recordio a fideo yn ateb y cwestiyniau, fe gynhelir trial. Fe ddangosir y fideo i grŵp o bobl o'r enw Raithgor ac mi fyddant yn penderfynu beth ddylai ddigwydd i'r unigolyn sydd wedi'i gyhuddo o gyflawni trosedd.